Am Südweste vum Guttland an der Gemeng Mamer ass d'Fondatioun Hëllef fir d'Natur am Besëtz vun enge 15 Hektar Land, déi e Mosaik vu verschiddene Liewensraim bilden an zesummen e wäertvollen Deel am Biotopverbund an der Regioun duerstellen. D'Fondatioun geréiert déi 15 Hektar ronderëm Mamer mat tatkräftegter Ënnerstëtzung vun der Sektioun vun Natur an Ëmwelt vun der Gemeng Mamer. déi scho vun Ufank un sech dofir agesat huet, fir esou kleng Bijouen riets a lénks ze kafen an ze erhalen.
Mëtt vun den achtzeger Joeren, an enger Zäit, wou den Naturschutz ëmmer méi u Bedeitung gewonnen huet, gouf déi Mamer Sektioun vun 9 passionéierten Naturfrënn gegrënnt. Zanterhier huet sech d'Sektioun als Zil gesat, nei Liewensraim ze kreéieren a besteeënder ze schützen an ze verbesseren. Mir hunn eis direkt un d'Aarbecht gesat. Mir waren immens aktiv um Terrain. Mir hunn virun allem Weiere gemaach, zu éischt mat der Hand, spéitestens spéider mat dem Bagger. Dann hu mer Hecken gemaach, mir hunn Hecken geplanzt, Hecken soignéiert. Mee och dann, wat e bëssen, Zu wäit gaangen. Mir hunn festgestellt, och eng Sektioun kann net esou vill erreichen wéi eng Organisatioun déi professionell opgestallt ass.
Mat Hëllef vun dem Naturschutzsyndicat Sicona an der Fondatioun Hëllef fir d'Natur konnten déi bestehend Gebidder ronderëm Mamer weider opgewäert ginn. Duerch d'Opkafe vu weideren Terraine vun der Fondatioun ass et gelongen, d'Naturschutzgebitt an der Regioun successiv ze erweideren an esou nei Liewensraim ze kreéieren. Ech stinn hei op enger quasi neier Aussichtsplattform bei engem vun deene Gebidder, déi d'Fondatioun Ronderëm Mamer huet, ee vun deene 15 Hektar. Dat hei ass quasi dee leschten, deen derbäikomm ass, e ganz flotte Bijou. am ënnescht Bruch. Dat ganzt Areal hei, dat war mat Fichte, mat Blodennen an esou virun zougeplanzt, als Kompensatioun och fir d'Autobunn. Mir hunn deemools als Sektioun scho probéiert, fir dat e bëssen z'optiméieren, fir d'Grief eventuell zouzemaachen, datt do méi Waasser stoe géif bleiwen. Dat war ewell ee kategoresche Njet. Ech si lo bal 40 Joer dobei. Eng gewëssen Ausdauer, eng gewësse Konditioun muss een hunn. Well viru puer Joer, do muss ee wierklech staunen, huet dat geklappt an do ass eng ganz flott Zesummenaarbecht komm an do ass dat ganzt Gebitt hei total naturaliséiert ginn zum Beispill an optiméiert ginn. An hei ass eng kleng Parzell, déi ech konnt pachte vum Proprietär. Ech mengen hei ass souzesoen de Bijou, de Pärel.
Den Highlight an dësem Mosaik vu verschiddene Biotoper ass e klenge Bongert um Terrain vum Drommeschbësch, deen 1992 vun der Fondatioun kaaft gouf an haut mat ëm déi 80 Uebstbeem, bestoend aus sëllegen Zorte wéi Äppel, Quetschen, Prommen oder Kiischten, e weidere Bijou duerstellt. Am Géigesaz zum Éislek huet d'Fondatioun am Süde vum Land Net grad esou vill Terrainen. E groussen Deel vun deenen Terrainen sinn awer och Bongerten. Mir hunn als eng vun den Haaptmissiounen eben Bongerten unzeleeën. Firwat Bongerten? A Bongerten fënnt ee, wann een Inventairë mécht, einfach déi gréisste Biodiversitéit. Si sprieche Villecher vun der oppe Landschaft un, mä awer och vum Bëschberäich. An dofir ass eigentlech dee Bongert, deen hei zu Mamer ugeluecht gouf, stellvertrietend fir. Vill Bongerten, déi d'Fondatioun an der Gestioun huet. D'Grond Iddi war am Fong geholl, wëll d'Bongerten lues a lues hei an eiser Géigend och am gaange sinn auszestierwen. Ech schwätzen elo vun 1990, ëmni 1990. An do hu mir als Natur an Ëmweltsektioun gemengt, hei wier en ideal Plaz fir e Bongert unzeplanzen. Wou mer zwar vu ville Leit belächelt gi sinn, well se gemengt hunn, hei an deem schwéiere steiwe Buedem hätten d'Beem keng Chance. An d'Resultat ass jo awer do, dass et besser gaangen ass, wéi mer gemengt haten. Nieft ënnerschiddleche Gestiounsaarbechte vun der Sektioun um Drummeschbësch versicht een zousätzlech duerch Aktivitéite wéi den Äppeldag och der jonker Generatioun de wäertvolle Liewensraum Bongert méi no ze bréngen. Den Äppeldag ass entstanen Richte Bongert, well virun enger hallwen Dose Joer ass dat ugefaangen ginn, och fir d'Kanner opmierksam ze maachen, wéi interessant dass dat ass, dass een d'Äppel ka plécken an oprafen an net nëmmen am Supermarché kafen.
E wichtegt Zil vun der Fondatioun ass et, dëse Biotop vu verschiddene Mosaikstrukture ronderëm Mamer, déi gréisstendeels en Netz vu Brécken tëschent den eenzelen Natura 2000 Gebidder opspanen, ze erhalen, esou och op engem Terrain vun 3 Hektar, genannt Bommerzeg, deen d'Fondatioun vun der CFL gepacht huet an e breet gefächert Angebot vu verschiddene Liewensraim opweise kann. Dat ass wéi eng kleng gréng Insel. Ronderëm op där lénker Säit huet ee ganz staark Infrastruktur, déi och wahrscheinlech nach ausgebaut gëtt. Op där rietser Säit, bëssen op Bartreng, Dippech hin, do ass dat Vulleschutzgebitt an dat sinn extensiv bewirtschaft Méiwisen, wou och eng ganz grouss Aartevielfalt ass an een Dorade och fir Päiperleken. De Site vun der Bommer Zeck. An senger Vielfältegkeet och, ass onbedéngt ze erhalen.
Déi flott Plazen hei ronderem Mamer kann een och kucke goen. De Bongert Rummesbësch läit op engem klenge Rondwanderwee vu 5 Kilometer, deen och am 40 Joer Topoguide vun der Fondatioun dran ass. Ee vun den einfachste Weeër. Déi heemlech Plaz hei wou ech stinn, déi kann een och op engem lokale Wanderwee entdecken. Déi soll een awer hei vun där Plattform aus am Respekt vun der Natur genéissen. Wee mir en heemlechen Abléck an dëst Gebitt wëllt kréien, wend sech am beschten un déi lokal Sektioun vun Natur an Ëmwelt vu Mamer.